Helo, gobeithio bod ti'n iawn. Rydw i'n mynd i siarad am y diwydiant amaethyddiaeth anifeiliad. Y prif reswm yw i trio helpu dod â ymwybyddiaeth iddo'r pethau mae'r diwydiant hyn yn cuddio pobl pob diwrnod. Ar amserau, bydd hyn yn cynnwys manylder. Felly rydw i'n rhoi rhybudd teg, oherwydd os oes gennych chi dychymyg da iawn, efallai y bydd yn dod ar draws yn graffig iawn ar amseroedd. Mae cynhyrchion cig a llaeth sydd yn dod o anifeiliaid yn mor creulon ac erchyll. Mae'r diwydiant amaethyddiaeth anifeiliaid yn dinistro'r blaned hudolus a prydferth hon. Gwleidyddion pob amser yn siarad hollol cachw amdano carbon deuocsid, oherwydd methane sydd yn dod o amaethyddiaeth anifeiliaid yn tua 20 gwaith yn wath i cynhesu byd eang. I dechrau, dw i'n mynd i sôn am beth sy'n digwydd i buchod. Cyn mynd yn vegan, roedd gen i llun mewn fy pen o sut mae buchod yn cael eu trin, a beth oedden nhw'n gwneud i cynhyrchu llaeth. Fel pob diwrnod, bydd buwchod yn mynd allan mewn i cae enfawr i bwyto glaswellt ffres ac maen nhw'n hollol rydd i cerdded o gwmpas. Ond roedd hon ddim yn gallu fod yn pellach o'r gwirionedd. Mae buwchod yn sefyll tu ôl gât am mwyafrif o'r dyddiau, ac mewn amodau gwael iawn mwyafrif yr amser. Er enghraifft, does ddim lot o gwagle iddyn nhw hyd yn oed symud, ac pryd maen nhw wedi blino ac yn gorwedd i lawr, nhw'n gorwedd mewn baw ei hun. Er mwyn i buwch cynhyrchu llaeth, mae angen iddyn nhw fod yn feichiog, fel mae fenyw bod dynol yn gorfod. I cael buwch i fod yn feichiog, mae nhw'n cael eu dal mewn cawell i stopio nhw symud a redig i ffwrdd. Wedyn, mae person gyda sperm tarw yn rhoi ei brech mewn i ran os y buwch yn gwneud i'n feichiog. Meddwl am eiliad. Os oedd hyn wedi digwydd i fenyw bodynol, beth fydd y term hon wedi cael ei galw? Mae'r term yn treisio, dyw e. Eto, fel fenyw bodynol, ar ôl tua naw mis o llafur caled, mae'r buwch yn rhoi geni i buwch bach. Mae'r babi yn cael ei dwyn oddi wrth y fam. Os ydy hi'n merch, bydd hi'n cael ei roi mewn i'r un amodau mae'r mam yn mewn. Os ydy'r babi yn bachgen, mae'n cael ei saethu mewn y pen, oherwydd mae'r bachgen ddim yn gallu cynhyrchu llaeth. Mae'r babi yn cael ei ddwyn oherwydd mae'r ffermwyr ddim yn eisiau'r babi i yfed y llaeth. Nhw'n cael eu trin fel cynnyrch, fel rif, a ddim fel bywyd. Ac esgusodi fi os mae'n dod ar draws fel dwi wedi gadael dafad allan. Oherwydd, fwy na llai, popeth wnes i jyst siarad amdan gyda buwchod yn digwydd yr un ffordd ofnadwy i dafad hefyd. Ac os oeddet ti ddim yn gwybod yn barod, cig oen yn dafad hefyd, ond mae'n babi. Pryd mae pobl yn mynd siopa am llaeth buwchau, mae ddim yn dangos yr holl cynhwysion. Cynhwysion fel cachu, oherwydd mae buwch yn gorfod gorwedd mewn i baw ei hun. Hefyd crawn a gwaed, oherwydd mae nhw'n cael heintiau o fod yn llaethu rhy gormod. Ac olaf, ond nid lleiaf, hormonau IGF-1. Hormon naturiol yw hon sydd yn cael ei ffeindio mewn buwch ac y berpus hon yw i gwneud i'r babi i mynd yn tew yn cyflym. Ond pryd mae bod dynol yn rhoi hon mewn i'r corff nhw, mae'n gwneud i celloedd cancer i cael eu creu lot mwy cyflym. Tua pa oedran wyt ti'n meddwl fod buwchod yn fyw yn naturiol? Os oeddet ti wedi dweud rhywbeth fel 20 mlynedd, roeddet ti'n cywir. Pryd maen nhw'n cael eu defnyddio i cael gyd o'r llaeth nhw? Nhw'n stopio cynnyrchu llaeth ar ôl tua pedwar blwyddyn, oherwydd nhw'n cael eu drosgweithio mor cymaint. Felly, maen nhw'n cael eu gweld yn diwerth ac yn cael eu danfon i cael lladd. Nesaf, rwy'n mynd i sôn am moch. Wyt ti wedi bod yn agos at moch o'r flaen? Maen nhw mor ciwt a cyfeillgar, a bydden nhw byth yn anafu unrhyw un. Mae moch yn cael eu cadw mewn amodau tebyg i buchau, ond y ffordd maen nhw'n cael eu trin ac lladd yn mor erchyll a gwarthus. Mae lot o nhw yn cael eu gloi mewn cawellion mawr ac wedyn gostwng yn araf mewn indoe, sydd yn gwneud i nhw tagu yn dreisgar ar chwyd ei hun. Mae'n hollol artaith. Os mae'r defnyddiad nwy i lladd pobl diniwed yn dod â cofion allan o hanes, mae'n tebygol oherwydd beth wnaeth y Natsïaid gwneud i'r Jiws. Roedd y Holocost byth wedi diweddu, wnaeth e ond yn newid rhywogaethau. Dyma ble mae'r term speciesism wedi dod o. Ddyle pobl dim stopio gofalu am anifeiliaid arall oherwydd maen nhw'n gwahanol, ac yn lle, meddwl am yr holl pethau mae gennym ni'n cyffredin. Ers bod yn ifanc, Rydym ni gyd wedi cael dysgu ddylen ni dim ond caru a gofalu amdan anifeiliaid fel cŵn a cathod. Rai weithiau mae'n gallu fod yn caled i mynd yn erbyn beth sydd wedi cael ei dweud wrthym ni, ac dros amser mor hir hefyd. Ond trio ymestyn y cariad a'r gofal i'r anifeiliaid arall hefyd. Un o'r pethau mwyaf arbennig amdan y pobl yw'r gallu i gofalu a caru. Felly, gadael i'r teimladau mwyaf dwfn i arwain ti, a gall dim byd mynd yn anghywir. Ac nesa yw'r diwydiant cyw iâr ac oiau. Mae'r diwydiant hon wedi troi dweud celweddau mewn i celf. oherwydd dermau fel free range ac humane slaughter, sydd yn oxymoron. Mae hyn yn golygu dau gair sydd ddim yn mynd gyda'i gilydd. Humane yn golygu i dangos tosturiaeth ac i gyfalu amdano rhywun. Mae free range ddim yn golygu unrhyw beth i'r cyw iâ, oherwydd y reolau am y term hwn yn golygu fod nhw ddim ond yn angen cael eu gadael allan i cerdded o gwmpas am tua un awr y dydd. Mae hon yn mor creulon ac mwyafrif o'r amser mae cyw iâr yn cael eu cloi mewn cawell bach brwnt. Cwmnïau fel KFC wedi creu QR sydd wedi cael ei addasu'n genetig i gael QR sydd yn cael ei geni heb plu, i gwneud e'n mwy hawdd a mwy cyflym i lladd y coginio nhw. Mae'r diwydiant QR yn tebyg iawn i'r diwydiant buwch, er enghraifft, pryd mae QR yn rhoi geniaeth i ferch, Mae'n mynd mewn i'r diwydiant ei fam a cael yr un triniaeth ofnadwy. Ond os mae'n bachgen, oherwydd nhw ddim yn gallu cynhyrchioiau, nhw'n cael ei weld yn diwerth, felly ar ôl tua diwrnod, mae'n cael ei roi ar greges cludo ac yn mynd mewn i sleisiwr mawr heb unrhyw anesthetig. Wyt ti'n gwybod fod un wy yn cynnwys yr un faint o cholesterol gwael fel sydd mewn byrgr McDonalds? Ac yn ôl y gyfraith, mae oiau ddim yn gallu cael eu galw yn iachus gan cwmnïau oherwydd y risg i iechyd pobl. Ac olaf, ond yn wedig dim lleiaf, pasgod. Am mor cymaint o amser, mae pasgod wedi cael ei darlunio fel llasiau nofio. Y ffordd mae nhw'n cael eu lladd yn araf iawn. Mae pobl yn ddweud lot o amser fod pasgod ddim yn teimlo unrhyw beth. Mae gwyddonwyr wedi ffeindio allan bod nhw yn teimlo lot fawr. Mwyafrif yr amser, mae pysgodyn yn jyst cael eu tynnu allan o'r môr ac adael i mygi'n araf. Lot rhy gormod o pysgota dros y planed yn creu brinderau mawr, ac mae hon yn cael effaith gwael iawn ar gyd o'r anifeiliad y môr. Er enghraifft, anifeiliad fel dolffiniaid, morfilod a phengwiniaid. yn ffeindio'n anodd iawn i cael pysgodyn i bwyta. A beth bynnag mae rai pobl yn ddweud, dydy e ddim yn iachus i bwyta pysgod, oherwydd mae lot fawr o mercury mewn mwyafrif o nhw. I gorffen gyd o hwn bant, dwi'n mynd i awgrymu dewisiadau amgen neis iawn. Mae mor cymaint o opsiynau figan gwych ar gael nawr. Mwyafrif o'r archfarchnadeau yn cynnig tua deg o gwahanol llaeth sy'n dod o cnau, reis ac oats. Hefyd, maen nhw'n cynnwys fitaminau ni gyd yn angen, fel B12 a calsiwm. Pob person yn hoffi o leiaf un o'r llaeth sy'n ar gael. Ond pob person yn gwahanol, felly trio nhw gyd a ffeindio beth ti'n hoffi y mwyaf. Ffefrynnau i yw'r oat sydd ar gael yn Asda oherwydd mae'n cynnwys iodine ac llaeth reis ac alpro soy original. Mae iogwrt ar gael hefyd sydd wedi cael ei gwneud o'r un pethau. Neis iawn a lot fawr o dewisiadau. Cwmnïau fel Alpro ac mwyafrif o'r archfarchnadau yn cael opsiynau eu hun hefyd. Mae lot fawr o opsiynau vegan ar gael, gyda bwydydd fel selsig ac byrgyrs nawr hefyd. Mae mwyafrif o nhw'n blasu'n hyfryd. Mae pethau fel corn wedi cael enw ddrwg yn y gorffennol, ond mae lot o'r bwydydd yn neis iawn nawr. Ond edrych allan am y logo vegan oherwydd dyna'r bwydydd newydd a gwellaf nhw. Wnes i dysgu ar ôl mynd yn vegan bod selsig ac byrgyrs yn cael eu disgrifiad o'r siâp a nid y cynwysion. Menyn figen yn poblogaeth nawr oherwydd, fel gyda gyd o'r bwydydd arall sy'n dod o planhigion, does dim cholesterol gwael ynddyn nhw. Y rhai mwyaf cyffredin yw Vitalite ac Flora gyda'r logo figen arno. Am pwdinau hyfryd, mewn mwyafrif o'r archfarchnadau, mae lot fawr o opsiynau ar gael am hufen iâ figan. Rhai o'r gorau yw Swedish Glith, Perfect World ac Ben and Jerry's Dairy Free. Ond mae'r Ben and Jerry's yn eithaf drud ar y foment. Ac gyda caws, rydw i wedi trio lot fawr o nhw, a fel y llaeth planhigyn, mae pob person yn cael ffefryn, felly trio pob un. Mae Tesco yn cael lot o opsiynau neis iawn. Caws chili ac jalapeno yn Moorish iawn. A mae gennym nhw cheddar vegan hefyd. A pryd mae'n cael ei gratio, mae'n berffaith gyda bolognese oherwydd mae'n toddi neis ar ben. Ti'n gallu ffeindio gyd o'r opsiynau hyn yn yr adrannau Free From. Mae gan pob person hoff bwydydd, er enghraifft, curry, chili, bolognese. Rwy'n hoffi'r tair nhw hefyd. Ac yn lle rhoi darnau corff o anifeiliaid sydd wedi cael eu lladd mewn i'r bwyd er mwyn protein, rhoi ffa mewn iddo yn lle. Mae ffa yn llawn protein a ffeibr. a does dim anifeiliaid wedi cael eu lladd fy amebwyd. Mae lot fawr o dywyshiad pryd mae'n dod i ffa, ac codlysiau yn gyffredinol. Chickpeas yn hyfryd mewn curry, a mae butter beans yn neis iawn mewn chili a bolognese. Butter beans yn eithaf sych am y gwead, ond maen nhw'n amsugno sawsiau yn dda. Er mwyn pobi, mae menyn planhigion yn gallu cael eu defnyddio yr un ffordd fel mae'r menyn sydd wedi dod o'r llaeth buwch yn cael ei defnyddio. Os wyt ti'n mynd allan gyda ffrindiau neu teulu am bwyd, y llefydd gyda'r opsiynau gorau yw Greggs, gyda'i sausage roll figan sydd yn neis iawn, Subway gyda'r sub newydd figan, ac Harvester, oherwydd mae ganddyn nhw lot fawr o opsiynau figan. Mae'r salad nhw'n lysh hefyd. Dwi arfer yn gwneud pryd bwyd allan o dim ond salad. Tua pump neu chwech bolyn bach allan. Roeddwn i'n eithaf drist pryd na oedden nhw wedi stopio roi allan y bolyn fawr am salad. Y dyddiau yma, mae rhai pobl yn sôn am karma, hyd yn oed gyda bwydydd. Er enghraifft, pryd mae'r anifeiliad yn mynd i cael ei lladd, nhw'n digon deallus i gwybod bod nhw'n mynd i cwrdd â'r tynges hon. Felly, mae'n tebygol fod yr holl hormonau ofn sydd yn mynd trwy'r corff nhw yn gorffennu lan yn y cig. A mae'n fel pobl yn bwyta'r ofn a'r creulionedd pan fo'n bwyta'r cig. Wnes i siarad yn gynharach amdano mor cymaint o celweddau sydd yn dod oddi wrth y diwydiant hon pob dydd i cael arian pobl. Wyt ti'n meddwl os bydd y diwydiant hon yn dangos sut mae'r anifeiliaid yn cael eu trin at lladd, bydd pobl yn prynu'r cynnyrchion sydd yn dod o hon? Esgusodi fi, ond roedd y cwestiwn hwnna yn hollol rithregol. oherwydd bydd pob person sydd yn rhoi unrhyw fath o cachu yn dweud na, na fyddent. Ond hyn yw'r celwedd mwyaf, oherwydd os oedd hon i gyd yn gwybodaeth gyffredin, bydden nhw'n colli lot o arian. Arian sydd yn dod o pobl sydd yn gofalu sut mae'r anifeiliaid yn cael eu trin. Mae'r diwydiant hon yn celwedd absolut. Hwnna yw'r ffordd mae busnes yn gweithio. Mae pobl yn prynu, mae'r cwmnïau yn cyflenwi. Os oedd pobl ddim yn prynu rhywbeth, bydd e ddim yn gwneud elw, felly bydd e ddim yn parhau. Does dim angen meddwl am gyd o hyn pob amser, oherwydd os oeddet ti'n gwneud hwnna, bydd ti'n mor diflas a drist trwy'r amser. Felly, trio meddwl am hon fel mae'n hawliau moesol pobl. sydd ond yn edrych yn gwahanol. Mae ganddyn nhw hawl i fyw, ac wrth iddyn nhw cael eu lladd, mae'r hawliau syml nhw i byw yn cael eu cymryd i ffwrdd. Hefyd, does dim angen cymharu anifeiliaid arall i bodau dynol i deall fod nhw'n eisiau byw. Does unrhyw ran o hyn yn gwneud gyda goroesiad, oherwydd mae siopau ac archfarchnadau mewn tua milltir radiws mewn unrhyw cyfeiriad o lle ni'n fyw sydd yn cael opsiynau rydd creulon ar gael. Mae pobl ond yn bwyta'r cynhyrchion hyn oherwydd y blas ac oherwydd mae'n cyfleus. Dau beth sydd ddim byth yn cyfiawnhau beth sy'n digwydd i'r holl anifeiliaid diniwed yma. Dwi'n credu fod Albert Einstein wedi dweud fod os gallen ni gwneud gwahaniaeth positif, cyfrifoldeb a dyletswydd moesol ni sydd i gwneud e. Rydw i'n gobeithio lot bod ti'n mynd i roi lot fawr o meddyliad mewn i gyd o hon a gwneud y newidiadau pwysig. Mae neb arall yn gallu gwneud i ti newid. Dim ond ti'n gallu gwneud hwnna.